Helo, croeso cynnes i Nantes bore wedi gêm ola Cymru yn y grwpiau a maen nhw drwyddo ar frig eu grŵp am yr eildro yn olynol mewn cwpan byd. Dyddgu Hywel, Gareth Charles sy'n ymuno â fi a Gareth, pwy fydde wedi gallu rhagweld hynny peder blynedd yn ôl o dan Warren Gatland? A blwyddyn yn ôl hyd yn oed, pan ti'n meddwl yn ôl, mis Medi diwetha, collon ni'n erbyn Georgia. Wythnos wedyn, Gollon ni'r erbyn Awstralia a Wayne Pivac yn cael y sac. A Warren Gatland yn dod yn ôl. A ar y pryd, rhai pobl yn gweud, ie, gret, fe'n eitha e job mewn tymor byr, pobl yn gweud, o, dife fe yw'r boi iawn, a'i cam yn ôl yw e. Wel, mae wedi profi unwaith to, mae fe yw'r boi i wneud y gwaith mewn byr o dro. Fel mae'n gwneud gyda'r llewod a camu mewn um, ar Covid a rhywbeth eraill, um, a mae wedi neud yn union beth gath ei gyflogi i neud, sef cael ni mas o'r grwp a mewn i'r cwarteri unwaith 'to. Dyw e byth 'di methu ydyw e? Cwarter, cwarteri rownd gyn-derfynol bob un tro, felly um, sa'n credu all neb gwyno ar y gwaith mae'n ei wneud, a fel ti'n gweud, meddwl nôl i Japan, a meddwl nôl hyd yn oed jyst blwyddyn yn ôl, a'r picil oedd rygbi Cymru yno, a wedyn popeth i gydoedd wedyn, popeth i gael ei droi rownd, a wel, na fe, ni, ni yn wyth ola Cwpan y Byd. Ie, yeah, dyna ni ar ein ffordd i Marseille. Um, Pedair gêm, pedair fuddugoliaeth. Mae'n teimlo, Dyddgu, fel bod yr amser di hedfan i fi, beth bynnag. Sut mae'n teimlo i ti? Achos o ti na fel cefnogwr yn gwylio Fiji. O'n, o'n i yn y gêm Fiji fel cefnogwr a un o'r tycynnau rygbi gorau dwi rioed di brynu oedd yr awyrgylch yn anhygoel. A tyd fel o Charlo'n dyd, y ffordd mae'r y sgwad wedi datblygu ers, be, chwe mis yn ôl o chwe gwlad. Dwi'n meddwl bod Gatland yn ddewin. Fyddwn ni wrth y modd jyst cael bod yn bry bach ar y wal yn yr ystafell newid neu y ffordd mae o, achos mae o wir yn cael y gorau o'r chwaraewyr yma. A da ni wedi cael pedair buddugoliaeth, so da ni mlaen i'r chwarteri, da ni mewn lle da iawn. Felly da iawn achos fyddwn ni yn gwynebu naill llai yr Ariannin neu Siapan a fydde nifer yn disgwyl Cymru i falle ennill y gêm na a mynd drwodd i gêm gyn derfynol ni yn recordio ar fore Sul mae'r gêm na'n cymryd lle pnawn ma fydd yr enillwyr yn wynebu Cymru ond dyna ni ni'n mynd i ddadansoddi gêm Cymru yn erbyn Georgia edrych ar gêm Iwerddon yn erbyn yr Alban hefyd oedd yn gwbl un ochrog a gêm Lloegr ar ôl colli Am y tro cyntaf yn eu hanes yn erbyn Fiji yn yr haf, bu bron iddyn nhw golli ddoe yn erbyn Samoa. Croeso i Allez les Rouges! O ti ar y maic ddoe? Uh, 43 yn deg nawr sgôr terfynol, oedd hi'n weddol debyg i'r sgôr 4 blynedd yn ôl, 43 deuddeg, oedd hi mor gyfforddus a bydd yn edrych. Yy nag oedd a oedd 'na gyfnod yym yn canol y gêm neu dechrau'r ail hanner lle lle gollodd Cymru ffordd mewn gwirionedd. Yy fe gollon nhw reolaeth o'r gêm, fe ddaeth Georgia nôl mewn iddi um, a lwcus bod ni rhywun fel Lewis Rees Ahmed sy'n gallu troi y gêm ar ei ben a, a wneud e. A yn y diwedd oedd e yn gyffyrddus, ond am gyfnod o ti'n dechrau poeni. A Na'r un peth, oedd yn ddiddorol uh, clywed y cyfweliad nath, nath Gatland yn syth ar ôl y gêm. A y cwestiwn cynta, uh, sŵr o dde'n meddwl oedd pethau ni'n mynd. A nath e orffen mewn wedi bedwar gair, job done. A na gyd oedd y fe weid. A mewn gwirionedd, na beth oedd e. Yy, oedd eisiau wneud y gwaith a fe wnaethon nhw fe. Ond pan ti'n edrych ar y gêm yn fanwl a pan ti'n edrych ar y, ar y gystadleuaeth yn ehangach wrth edrych mlaen i'r cwarteri a fwy byth i rownd gyn-derfynol a pwy sydd i ddod, ti'n dechrau meddwl, reit, yw hwnna mynd i fod yn ddigon? A mae'n swno'n od bod ti'n ennill o 43 o pwyntiau, sgori wech cais ac eto gyd ti'n cweit yn fodlon. Ond fi'n credu bod um, yn erbyn tîm fel Georgia, Sio, yr ail haen, tier dau, Mae rhaid i ti ddangos fwy o echelgais. A fi'n credu bod sail Cymru yw, am, yw i amddiffyn nhw. A oedd e'n wych yn erbyn Australia, oedd e'n wych yn erbyn Fiji, ac oedd eisiau fe. Ond pan ti'n dod wedyn i ware yn erbyn Iwerddon, yn erbyn Zeland Newydd, mae mwy dyn nhw i gynnig, a fi'n credu bod eisiau fwy dyn ni i gynnig. A fi'n gobeithio mae bod Gatland wedi gweud, ie, yeah, job done. So mae'r job done, ni mas o grŵp, ni yn y cwarteri, ond nawr mae eisiau fwy o waith ymosodol, cam arall 'mlân a rhywbeth arall i'n gêm ni ar gyfer y gemau anodd sydd ddod. A falle dybgu bod rhaid rhoi eu gêm yn ei chyd-destun, reit, o'dd sawl newid yn y diwedd, gollon nhw Anscombe cyn y gêm, saith newid yn y pen draw, a ma' Cymru wedi tan-gyflawni yn y gorffennol pan ma' nhw'n neud newidiade, a nhw'n gwbod bod nhw wedi selio eu lle ar frig y grŵp. Ydi hynny'n gallu newid meddylfryd chwaraewr? Ia, cwestiwn da, ond dwi'n meddwl pan ti'n rhoi y crys coch ond ti'n mynd i roi 110 y cant i bob gêm, um, dwi yn teimlo ddoe falle mae newidiadau sydyn eiliadau cyn y gêm yn gallu cael effaith, Tod, um, ond dwi'n meddwl oedd Castello di arwain y gêm wedi gwneud ei swydd wedi cael ei daflu i'r dymder chwarae teg ag uh, wir yn gobeithio bod Anscombe yn iawn hefyd. Ond um, t'od fel geirie Gatland, job done, ond ma' raid i ni edrych at y chwarteri 'dan ni'n mynd i ga'l yn herio, a gobeithio mynd i'r uh, semis hefyd lle 'dan ni'n mynd i wynebu un o'r pedwar tîm gorau yn y byd. Lot o fe gyda Cymru yw, yn yn hanner yn hunain, ni fel sy'n ni'n ofon o arren, ni'n ofon roi cicio bant, ni'n ofon bod y bel yn mynd i gael ei troi drosodd, a bod y tîm yn mynd i ymosod. Felly, ni ddim yn wario lot o rygbi yn yn hanner yn hunain o gwbl. Ni yn just aros... A, a pan ti'n meddwl bod, bod ni'n ni, ni torri'r llinell fantes felly, a wedyn Costello ddo, neu, neu Bigger, neu Anscombe, pwy bynnag e, mae Anscombe yn tueddu o arau'n fwy fflat, ond mae'r mae maswr yn just cwmpo'n ôl ac edrych am y gornel. So, so, so ar, ar y naill llaw ti yn ennill y llinell fantes, ar y llaw arall ti'n ildio 10 metr yr hugen a wedyn cico ymlaen. A dyna beth yw sail gêm Cymru. A pan o'n i'n edrych ar gêm Iwerddon yn erbyn yr Alban neithiwr, pan o'n i'n edrych ar Samo yn wario mynd Lloegr pan awn ddo, o'n i'n meddwl, dy fe dim ond ni sydd ddim yn wario rygbi. Yes. Mae pawb arall yn wario fwy o rygbi na, nag i ni, i ni wneud ar y funud. O, bydde ti'n cytuno bod mae'r mae hyder yn llifo yn ymosodol pan maen nhw'n ymosod o safleoedd gosod a ddoe am y mm. tro cyntaf gaethon nhw llwyddiant 100 y cant yn ei sgrym ar-lein. Wyt ti wedi gweld gwelliant yn y, yr, yr ardal yna? O, yn bendant. A, a fel mae'n digwydd, symudiad ola'r gêm, Cais George North, wel, na'r symudiad gorau mewn ffordd geson ni trwy'r gêm, achos oedd e'n basio syml, oedd e'n basio effeithiol. A na beth ti moyn gweld. Hanner cynta, oedd un uh, enghraifft lle oedd um, dynion yn sbar dyn ni ar y wyth, a, a wnaethon ni Pasi hepgor dyn a ddim cyfle dy rio dair i fyn wedyn. Ti'n meddwl weithiau mae rhaid ti gymryd y cyfleoedd yna achos dyn nhw ddim yn dod yn, yn aml iawn mewn rygbi ryngwladol yn erbyn y tîmau gorau. Felly, ie, yeah, mae'r ma sgrym wedi gallu fi a Nova ond bod ni'n mynd i golli Talupe achos mae, mae ddylanwad e ar fôn y sgrym yn enwedig uh, yn, yn anferth a mae'n cael ni mas o drafferth gymryd weithiau a mae fe'n wythwr naturiol hyd yn oed bod y sgrym yn mynd nôl mae'n gallu codi a roi ni ar y drod flan a, a dwi'n mynd siŵr P'un mai Wainwright sy'n mynd i wneud y job, p'un mai Jac Morgan sy'n mynd i wneud y job fel wythwr, neu, neu pwy bynnag mae'n dewis, dyw'r dyw un talentau ddim dynnu achos mae Taulupe yn wirioneddol uh, chwaraewr o safon byd. Ie, a ni'n sôn, ni'n dal yn sôn i'r gêm, ond mae'n gwirionedd y pwnc trafod bore yma heb os, dydd geir ffaith bod Taulupe Faletau allan. Mae Ti 'di sôn am eu dalent a'u sgiliau ond maen nhw'n mynd i golli eu brofiad hefyd. Wedi anaf o'r fath, a ddigwyddodd yr un peth gyda DuPont, mae pobl yn dechrau gofyn pam mae Faletau dal ar y cae ond mae'n hawdd dweud ni ar ôl y gêm yn dyw e? Ydy, to, um, y termau maen nhw'n eisiau ydy game management o ran pryd da chi'n dod ar fainc ymlaen. Um, ac o gyna ni gryfder ar y fainc hefyd. Ond falle os fydde Faletau ddim di anafu, fydden ni'n mynd hyd yn oed gofyn y cwestiwn fydd, os bod o di mynd ffwrdd neu peidio. Ond fel y ti'n dweud, fel ddigwyddodd di Dupont yn, yn torri um, asgwn yn ei foch, mae rhaid i ti orffwys y chwaraewyr yma, mae rhaid ti edrych ymlaen. Oedden ni'n gwybod bod ni'n mynd drwad i'r chwarteri, felly mae angen bod yn glyfar o ran defnyddio'r fainc. Fi'n credu falle bod, bod uh, Tarwpe bach yn wahanol, achos Oedd e oedd e'm 'di cael lot o o amser cyn y gystadleuaeth 'ma, felly a- oedd ei hunan wedi gweud oedd e'n tyfu mewn i'r gêm, fwy oedd e'n ware, gwell oedd e'n dod, a fi'n... m- mae'r math o chwe- pan ti'n edrych nôl ar cwpanau byd eraill, mae wedi ware bob gêm. A fi'n credu bod bod e'n sort of allweddol i ni, felly yy dwi'm yn gwybod a- os modd beirniadu Gatland a'r tîm hyfforddi am bilo tynnu fe bant, achos bydden nhw'n gweud, wel ie, mae eisiau'r amser yn ei goesau fe ar gyfer y gemau eraill sydd ddod. I fi, oedd Dupont yn fater hollol, hollol wahanol. Yn erbyn Namibia, fe ddod e, 60, 70 o bwyntiau, yn bersonol, dda ni'n diware, achos y gwaniaeth yw, pan mae'n dod i'r gemau mowr gyda Ffrainc, mae Dupont yn ware o leia 75 munud. 'dyn nhw ddim yn tynnu fe bant nes bod y gêm yn gwbl saff. Felly dyw Luku a Kuyu ddim yn cael braidd dim amser o gwbl. Felly i fi oedd e'n gyfle perffeth i roed amser i'r ddoi fewnwr arall achos oedd ddim eisiau bod y pont yn ware. A hyd yn oed bod ti yn ware fe, ie, fe yw'r pin-up boy, falle bod y dorf eisiau, falle bod y noddwyr eisiau bod, bod e mas na. Ond unwaith ti wedi cael pedwar cais a pwynt bonws, bendant yn edrych i ni dŵ pont bant wedyn, a falle dydd hwnna nôl i, i, i, i gael effaith ar Ffrainc. Ond, um, na, gyda, gyda, gyda Talupe, ie, fel ti'n gweud, mae'n mae hawdd edrych nôl nawr, ond, ond ar y pryd, o'n i ddim yn meddwl, o ie, mae eisiau, mae eisiau tynnu fe bant, achos oedd, oedd popeth yn mynd yn iawn nes yr un eiliad yna, ond y fe, na beth, na beth yw chwaraeon, mae pethau'n gallu troi mewn eiliad, fel, Mae Gareth am sgymdrion yn gwybod. Ddywedodd Warren Gatland yn y cynhadledd ddoe, mae'n debygol mai Wainwright fydd yn chwarae fel wythwr, a wedyn nath e ofyn i'w hun, ydw e'n bosib bod chwarae doi rif saith, achos mae Reffel a, a Jack Morgan wel, yn llawn heiddi dechrau mewn gwirionedd. Mae'r ma cysadleuaeth yn frwd yn y man yna. Yndi, a jyst tod Tylwpe, mae o'n arweinydd ar y cae, mae o'n Rôl model mae o'n chware'n arbennig ac oedd o'n siom i weld o'n mynd ffwrdd o yn dal i fraich yn cerdded off y cae ond mae o'n dda yn y chwarae agored, mae o'n dalentog, mae'n gallu creu pethe. Ond sôn hefyd yym t'o' Tommy Reffell oedd o'n arbennig ddoe. Yym y charge down 'na'n gynnar yn y gêm, yn gry dros y bêl, troi hi drosodd, t'o' bron i ni sgorio yn y cornel. Yym gath yy Costelow gyfle ond Mae yna ddyfnder yn y garfan, mae yna ddyfnder yn yr engol, felly mae'n ma hyfryd gweld hwnna, y gystadleuaeth yna, yn mynd i o wythnos i wythnos. Ie, yeah, mae'r gystadleuaeth rhwng Refl a Morgan yn y flynyddoedd i ddod yn mynd i fod yn un diddorol. Fel ti'n gwely, gwed bod ni'n chwarae'r Ariannin a mae'r gwesti llawn a'r chedwyr yma yn nont. Um, o- os modd chware doi rif saith? Dwi'n yn gweld pam lai, achos mae Ariannin... Achos mae'r ma ddoi nhw'n dda yn amddiffynol, a, a fel fi'n gweud, na beth yw cryfder yn gêm ni. Um, yr unig beth yw, mae, mae Tolupe yn un o'r carwyr pryn sydd yn ni. Dyn ni'n lot o fel flaenwyr sy'n cario'r bel ac ennill tir ni. A felly ni'n mynd i golli hwnna, ond pryd bynnag ti roi mewn, dwi'n credu bod nhw'n mynd i wneud y gwaith yna pryd bynnag, achos, achos dyw'r dyw chwaraewyr yna ddim dan ni. Felly, yn amddiffynol, fi'n credu bod y ddoi'n gallu gweithio, achos fel y dydych chi'n gweud, mae ma nhw'n bach yn wahanol, oedd Reffel ddo, yn wych dros, dros y bel. Seren y gêm, yeah. ddo.
Troi, troi y bel drwy. Mae ma Lewis Rhys Ambed yn sgwrdd i hatrig, a dyma gael seren y gêm. Fe sy'n on, on wedi gweud ni, sail gêm Cymru, fel i'n gweud, amddiffyn, a, a Tommy Reffel yn wych. Felly fi'n fi, fi ddigon hapus gweld fe a, a Jack yn ware, achos mae'r ariannu yn y math y dîm mae Cymru yn gallu dod i ben 'na. Dyn, dyn nhw, maen nhw eitha sefydlog ystod. Maen nhw wedi bod, nhw a'r Eidal yw'r ddoi dîm mwyaf siomedig wedi bod yn y gystadleuaeth i fi. Felly mae gêm o bosib dyn nhw i ddod yn rolau. Fi'n gobeithio gym nhw fe'n erbyn Japan yn gen erbyn Cymru. Ond um, fi'n credu, maen ma nhw'r math o dîm bydd Cymru'n gallu gweud, oce, okay, dewch ato ni, dewch ato ni. A styn nhw ddim yr X-factor yna tu ôl. Mm. Styn nhw ddim Randrada neu Naeth o Lefu neu, neu pwy bynnag i greu rhywbeth mas o ddim byd. A fi'n credu bod Cymru um, gyffyrddus yn erbyn tîm fel Ariannin. Felly, ie, fi'n ddigon apus gweld Jack a, a Tommy F fel y mae yn yr engol. A wedyn, Dan Big yn ôl yn y Cris 30, nawr fe wedodd Gatlen ddoe fydden nhw'n asesu ansgym dros y deuddydd nesaf a gwneud penderfyniad P'un ef fydd e'n aros yn Ffrainc a ma' digon o amser 'da fe i wella dwi o o bosib wedyn yn meddwl fydd e nôl ar gyfer y y gêm gyn derfynol neu os ma' fe allan yn gyfan gwbwl gobeithio 'de fydd Biggar yn ffit achos ma' fe 'di ca'l anaf ei hun hmm. a Costello ar y fainc ydi... Wel mi ddudodd Gatland mewn cyfweliad ddoe bo' nhw ddim 'di dod â Dan Biggar ymlaen achos mi ddoth o ar y fainc yndo? Yym, achos bod nhw dal yn, yn gwylio ar ôl yr anodd, anaf gafodd o. Um, mae'n anodd dweud, so mae groen i ansgym yn hen anaf cas. Um, mae gallu cymryd wythnosau neu falle mae'n dibynnu beth yw safon yr, yr anaf, really. Ond mae gen ti dri maswr, tod, um, Nath Castello'n dda ddoe dwi'n meddwl. Mi oedd o'n trio pethe newydd, mi oedd o'n troed cic bach dros ben. Ma'n dibynnu t'wod be' fydd a bai mor ddrwg ydi Anna of Anscombe ond ma' gynnon ni bigger gobeithio nôl yy wthnos nesa. Gewn ni weld. Costello i ti Gareth yn edrych fel chwaraewr sy'n gallu cyffroi, sy falle angen fwy o amser ar y llwyfan rhyngwladol? Ie yn bendant ni ni ni 'di gweld 'na y potensial sy 'da fe. cyn hyn, ond dwi'n cael lot o amser yn, yn y Cris Rhwngwladol. Oedd y bas na roedd e i Liam Williams yn hyfryd. A yna beth mae'n dod. Mae ma fe ag Anscombe falle um, eitha tebyg o ran fel maen nhw'n chwarae'r gêm, maen nhw'n chwarae'r gêm yn fflat. Mae, ma Biggs yn eistedd nôl fwy, mae fe'n reoli'r gêm fwy. A ti'n gwybod beth ti'n mynd i gael dy dan, bod e, i anger fe, bod e'n mynd i roi popeth, mae'n mynd i arwen y, y llinell ôl, a felly Mae, mae Cymru yn fwy ceidwadol pan maen nhw ar e gyda Biggar. Mae, mae fwy o greadigrwydd gyda Anscombe, ond yn erbyn Australia, gath e, gath e gêm arbennig. Uh, nage dim ond y ffaith bod e yn waren fflat o dod mewn o pobl, ond y ffaith bod e yn cymryd i gyfleon, cadw'r sgorfwr na i fynd, na i mynd, na i mynd, a bod e'n iwsio i ben, i brofiad e. A Costello, ddo, wylon ni ambell i gyffyrddiad o fe, oedd yn wych, a ni'n gwybod beth da fe. Ar y funed, ie, eisiau fwy o amser da fe ar y lefel hyn. Felly, um, fi'n credu os yw Dan yn ffit, ewn, ewn nhw'n ôl amdano fe gyda, gyda Costello ar, y fainc, ach, achos i brofiad e. Felly Cymru yn bennu ar frigiau grŵp, Lloegr, Iwerddon a Ffrainc i gyd yn bennu ar frigiau grŵp. Y tro cyntaf ni'n gweld pedwar tîm o hemisffer y gogledd yn bennu ar frig y grwpiau. Nawr, nôl yn 2007, pan gafodd y gysadleuaeth i chynnal yn Ffrainc, y gwrthwyneb ddigwyddodd. Um, rhy gynnar i ddweud os ni wedi gweld shift Am hwyr rygbi, os rhaid i Ffrainc neu Iwerddon fynd mlaen i ennill y gystadleuaeth? Ie, diddorol. Fi'n fi credu bod, bod yna rhywfaint o shift wedi bod. Mae me, sefyllfa ond, achos gallet ti gael y rownd gynderfynol a dim un tîm o hemisffer y de yna. Byddai'n rhyfeddol. Dwi'n dwi siŵr i hwnna'n mynd i ddigwydd i fi, no, ond allet ti gael e. Fi'n fi credu bod, um, bod yna newid wedi bod, a Iwerddon sydd sy wedi arwen y ffordd. Uh, mae Lloegr wedi bod yn lwcus bod nhw wedi bod yn y grŵp un nhw. achos dyn nhw ddim yn ware'n dda o gwbl ar y funud, ond nhw'n on eitha lwcus i giro Samoa mewn gwirionedd. Uh, Samoa'n anlwcus i bidio cael cais ar ddiwedd yr hanner cynta, a wedyn jest dim coet yn gallu dal amlan. Um, maen nhw yn mynd yn gryfach wrth i bob gêm, a ti'n gwybod gyda Lloegr, mae'r ma, ma, ma, ma nerth na dyn nhw, ond sain credu bod nhw, unwaith maen nhw'n mynd i um, dod yn erbyn un, un o tîmau hemisfyr y de, sain credu bod nhw ddigon da ar y funud. Iwerddon ar y funud, o, bois bach, nhw sy yn arwen y ffordd. Maen nhw yn ware rygbi arbennig. Um, a ti'n lli gweld gymryd yw'r hunan hyder ystyn nhw. Mae, ma nhw'n gwybod, mae pawb yn gwybod beth maen nhw'n neud, mae pawb yn gwybod beth maen nhw'n fod wneud, siwrd maen neud e, a maen nhw jyst yn neud y pethau syml a pethau bach, ond maen nhw'n neud e'n berffaith. A hefyd, wrth gwrs, mae'r mae hen y gyn yn, yn, yn, yn, yn chwaraewyr Iwerddon a maen nhw'n mynd i frwydro am bopeth ac ar y funud fi'n gwybod cyn dechrau'r gystadleuaeth wedi sy'n mae, mae Ffranc oedd y tîm i fi ddi a gyda'r dorf mwna hefyd ond a, a fi'n credu ar y funud bod Iwerddon wedi, wedi cymryd camau blaen nhw. Wel, ti'n sôn am y dorf, oedd miloedd ar filoedd o, o wyddelod yn Ffrainc. Mae am ddiffyn nhw. Dwi'n gwybod, fel ti'n torri'r amddiffyn na lawr. Ie, yeah, i sôn am Werddon, o'n i'n Gwyliau'r uchafbwyntiau eto bore ma, achos mae'r ceisiau werth i gweld. Mae'r ffordd maen nhw'n ymosod a'i strwythur nhw, a'i symudiadau, tibod lot o opsiynau, y bas ymlaen neu'r bas yn ôl, mae gennyn nhw wastad rhywun yn y boced. Mae'n edrych fatha bod gennyn nhw 17 chwaraewr ar y cae, achos maen nhw'n gwneud, creu y chwaraewyr ychwanegol, so mae Werddon yn edrych yn berig. A ti'n beth, maen nhw'n gwneud mor dda, fel yn gwneud y pethau syml. Yeah. Ti'n gweld ambell i gais yn gwneud, maen nhw, fel ti'n gweud, mae tri nôl dyn nhw mm. ar, ar, y triongl bach yna, y bas ddwfwn, un wrap around, a wedyn mynd i'r ddacl offload, mm. mynd i'r ddacl pas fach mas o'r ddacl, a mae jyst mor syml, ond on mae mor effeithiol, maen ma nhw'n cael gwared ar y bel yn y dacl, wrth yeah. bod y dacl yn y mewn, a wedyn mwynhau, a beth sy'n arbennig a beth mae rhaid i gael fyd yw yr llinell uh, mae'r boi sy'n cynorthwyo yn, mm. yn rhedeg. A mae rhywun wastad na i dderbyn y bas. Ie, yeah, ac yn amddiffynol mae hwnna'n anodd mm. iawn, achos mae yna chwaraewyr reit o dy flaen di, a wedyn mae yna rhywun cuddiad yn y cefn, a mae eiliad sgyn ti, mm. llai na eiliad i wneud penderfyniad os ti'n mynd neu beidio. Mae nhw jyst yn, yn chwarae mwy o werth i weld. Mae'n ddiddorol, mi fyddan nhw'n gwynebu'r Crysau Duon yn y chwarteri, fe geiron nhw nhw ddwywaith yn Seland Newydd llynedd. Chalo, wyt ti'n meddwl ar ei diwrnod mae'r gallu gan Seland Newydd i geiro Iwerddon, er gwaetha popeth ni wedi dweud, o'n nhw ddim ar eu cryfa yn erbyn Ffrainc, o'n nhw'n colli Jodie Barrett, um, Frizzell, Sam Cane. Ni'n sôn am y Cresydeion. Ma, wyt ti'n gweld, wyt ti'n gweld upset er fod Iwerddon wedi ennill 17 gem o'r bron? Ie, yeah, mae'n ma nod.
Mae gweld nhw are, okay, mae ma rai o'r tîmau maen nhw'n dweud are, okay, dim o'r safon ucha, ond ti eto yn gweld y sgiliau ystyn nhw a'r modd maen nhw'n gallu paso a creu. Dde ni yn bersonol byth yn gweud, o, oh, Na, Steddfod Seland Newydd ddim gobeth, achos i fi, maen nhw'n dal reit lan y gyda un o'r goreuon yn y byd. A mae'n odd, pan ti'n meddwl amdano fe, i ni nawr yn dechrau meddwl, o, pwy dde well dyn ni gwrdd yn y rownd yeah. gynderfynol, Iwerddon neu Seland Newydd. A ti'n gweud yn siŵr, achos, ie, yeah, i fi, Iwerddon yw'r tîm gorau yn y gystadleuaeth hyd yn hyn. Ond mae dyn ni bach o mental block yn erbyn, yn erbyn, yn erbyn Seland Newydd. Ti wastad yn meddwl, o oh, ie, yeah, falle mae dyma'r tro. Ti'n meddwl, o, oh, falle mae dyma... Dyw uh, Chris a Dion ddim coet ar ei gorau. Ond, oh, ar ôl egin munud, ti'n meddwl, o, oce, okay, rhaid. Na, ni'n ni ôl i bach o dos o realaeth yn werth o. Os mae modd dy, dy Seland Newydd i, i curo nhw, ond dyw'r ffactor na sy gan Gymru yn erbyn Seland Newydd ddim 'da Iwerddon. Maen nhw yn gwybod, ni 'di curo nhw yn Washington, ni 'di curo nhw yn Seland Newydd. Bois, sda ni ddim byd i ofni yn erbyn Rhein. A fi'n credu gallai honna fod yn, yn glasur o gêm. Gareth Samoa, o'n i yn y bar yn ei gwylio nhw. Mae'r un nifer o bobl yn byw yn Samoa beth sy'n byw yn Northampton. A o'n nhw yn wych? Sawl yn gofyn y cwestiwn pryd ni'n mynd i weld Samoa ar y cae nesa? Na, mae yna gyngrau'r newydd yn cael ei chyflwyno ymhen dwy flynedd. The World League, cyngrau'r byd eang, ond fydd gwledydd ail haen y byd ddim, ddim yn cael cymryd rhan am y ddwy flynedd gyntaf. Mae hynny'n broblem yn dyw e, ond mae'n fwy na jyst fwy o gemau. Mae, fel ni wedi gweld gyda Fiji, mae drwad yn nhw nawr, mae clwb, mae strwythur datblygu. Fe, faint o broblem yw e, Gareth? Mae e.
Mae, mae, mae Sir Ots beth mae World Rugby yn gweud. Mae rygbi yn dal i fod i raddau helaeth yn siop gaeedig. Maen nhw yn edrych ar ôl y prif wledydd a hynny ar draul y gwledydd sy'n datblygu. Maen nhw'n araf iawn yn wneud newidiadau, o'n nhw'r un peth gyda'r Eidal yn dymwyn i'r Chwe Gwlad, o'n nhw'r un peth gyda Ariannin mynd mewn i cystadleuaeth hemisffer y de. Dyn nhw, dyn nhw ddim yn flaengar, dyn nhw ddim yn gweld pethau. A'n darllen erthigol diddorol wythnos hyn fel mae'n digwydd, a dwi'n meddwl mae yr RFU yy nath gynnig e blynydde nôl, pan ti'n dod i gwpan y byd, fel ti'n cael gyda'r gystadleuaeth saith bob ochr, mae'r timau sy'n gorffen ar y gwaelod, y ddoi dîm sy'n gorffen ar y gwaelod, wedyn yn mynd mewn i gystadleuaeth y, y pla, plat, neu beth bynnag ti'n maen galw fe. Fel bod nhw wedyn yn cael fwy o gemau, yn cynnal fwy o ddordeb, mae pobl sydd ddim yn gallu cael tocynnau ar gyfer y gemau mawr yn llefydd fel Nont neu yn Lyon neu lle bynnag, yn gallu mynd i weld gemau rygbi, a bod y gystadleuaeth plât yn cael ei chwarae yr un pryd â'r prif gystadleuaeth. Mae'n fwy o gemau iddyn nhw, mae'n fwy o gyfle iddyn nhw a mae'n dangos y gêm yn ehangach falle i gynulleidfa newydd, a falle bod hwnna'n rhywbeth allan o ystyried. A byddai'r gemau 'na falle'n fwy cysadleuol. Ti wedi gweld y gemau un-ochrog 'ma yn broblem 'da chi? Wel, Dim yn broblem, tod, mae o'n hanesyddol i'w gwlad nhw, ac os dyn nhw eisiau datblygu rygbi yn y gwlad, mae rhaid i nhw weld y cyhoeddusrwydd yna, ac pan mae'r tîm yn neud ti i bencampwriaeth y, y cwpan y byd, wel be well. So, dwi'n edrych ar rwy'n fel Portugal. Mm. Um, yeah, maen nhw, ma, really, ma nhw wedi bod yn dda, wedi creu argraff, ac o'n neb yn disgwyl hynny. tod, rhan fwya nhw'n semi-pro. Um, Appleton, dwi'n meddwl, yn ddeintydd er enghraifft, a wedyn yn cwpan y byd am, am ddeifus. Felly, Mae o'n her, dydy, mae ma, ma nhw angen fwy o gefnogaeth fel bod ni'n cael cwpan y byd sy'n gystadleuol rhwng bob tîm. A mae gwahaniaeth, Charles, rhwng tîmau fel Portugal a Uruguay. i gymharu a falle Namibia a Romania, pwy sydd wedi really cyffroi ti yn y gystadleuaeth? Cytuno, Portugal, mae'r ma agwedd yn Portugal wedi ddangos, wedi bod yn wych. Mm. A, a licen i weld nhw ar y fwy o rygbi, mae'n gwneud Uruguay yw'r yw lleill. Mae nhw wedi, wedi rhoi ymdrech dda yn erbyn uh, tîmau sy'n lot yn fwy. Uh, yn anffodus, mae'r ma, ma um, gymryd o'r gymau wedi bod mor un ochrog, dyw e ddim yn dangos y gystadleuaeth falle mewn, mewn, mewn goleuni gwych. A, a'n licen ni weld, mae eisiau rhyw fath o gystadleuaeth ar y tîmau eraill yma, fel bod nhw yn chwarae gymaint yn fwy cyson, um, achos na'r peth mowr yw, fel ti'n gweud, Samoa, pryd maen nhw'n mynd i wario nesaf, yn erbyn pwy maen nhw'n mynd i wario nesaf. Mae eisiau bod uh, World Rugby yn edrych ar ddatblygu'r gêm llawer, llawer fwy na, na maen nhw'n neud ar y funud. Fe maen nhw'n just i gerdded mas o'r gwesti, dy doi lasen o wyn gwyn, a ni'n ame bod nhw'n bod e'n dod â nhw i ti. O na, mae fe wedi mynd sia chwyth. Right. Dyna ni, fyddwn ni nôl. Wel, chi mynd, chi ddim yn mynd i Gatwick. Chi'n mynd i gydu. Change.
I fi'n iawn yn dweud ni. Gobeithio.
Right, siwr. Newid hwyr.
Siwr, nesaf.
nôl. Fyddwn ni nôl yn ystod yr wythnos. Um, dwi'n siŵr bydd ddigon o newyddion yn dod o garfan Cymru dros y dyddiau nesaf, ond mi fydd y tîm nawr yn ffocysu ar y gêm na yn yr wyth ola wythnos nesaf. Mae hanes yn dweithio ni fod y chwarteri ni'n o ben wythnosau mwyaf cyffroes y gysadleuaeth a dwy methu aros. Diolch am eich cwmni, tan tro nesaf.